xava u xava eyi eh, nkarhi yena mande u karhata yini tomi ni la ku wisa ni vula ku ni la ta tekanyana livi leave mm, ku na leave laka xana ngenge a hi leave yini mos hi na two weeks hi nga record a hi leave hi sweswo a byeli munhu ku teka leave hi saturday a yi ndliwi swi sweswo vulavula vazi
ewe eh, khale u ri leave yini ande a yingiseli a vo nhlongola daya zwindini se ni khensa n'wina mi nga dya xivuyi xidudla xi kona sweswi hi loyi a nga a vhota ri one loyi mani a ni ma swi vake vangani i ntsako nombelani eh i mani
I mani waloye?
i mani waloye na xipuku lexin'wana Chamu- Masha.
Highlander. Wavo Highlander njhani? Yeah, so Tifala moya handle eh. dialenda.
No, six. No, Mr. Kula. try jazz there. Na mani. No, Mr. Kula. Eh.
So loyi a vhota leyi xa kachete ebokisini wenanisukela mi amina mi mara mpfukile e eh, ni kahle ngopfu ndoda no karhala na mi ni fana na maxana na mi tlhela rikoda na vusiku a hi fanele hi va na guest hi karhi muni Hi one, Doctor Mhlanga yi te ta yi ta hi khandziya siku rin'wana. Yi suka yi mbete yi ye kwini? A Thailand? Singapore.
Singapore.
So yi ehle namuntlha hi a fane yi ehle hi one, delayed flight yi ehla hi two and then ku va na timhaka ta ti-custom, security, luggage, luggage claim na yini hinkwaswo. So a swi ta teka vo one hour to two. then a ya ha kotanga ku fika ah, eh. u xapu mara eh, mina wena ngati ya mina wa yi hlangana taze yi hlangana
wavo mutu wa yena kha u saseka eh. ah, wa saseka swi ndle kahle ni ya livini oh, se a wu yi livini a wu nga hlongoriwangi ikhesamani ka ku saseka ka xangani gangster he hi khensa mani ku va saseka so hi khensa sesi rose maluleke va hi xavele ti-headphone
wa ti-headphone and then hi khensa veza veza holdings mm. hi xave layiti hi xava xitafulana na malayiti lama ma nga leyi na na

Yes. Okay.
Hey, vhiki rin'wanyana hey kona maxava kona maxaka u ye livhini. A nga foneleki la nga kona. Ah, maxaka.
Wa n'wi twa maxaka he ta n'wi fona a nga khomi. A nga tshama cocombeni musi. Ah, ya khoma network. Maxaka, maxaka, maxaka wa ku tiva wena. As mi swi tiva, hi sponsoriwa hi Bila ICT Solutions, Bila ICT swa mapela bila ict solution swa mapela u vula siku leriya i mhaka leswiya swabohi load shedding lahinga bohi load shedding ivi hi lava na inverter
hi nga va kumi mm. aha sponsor hi bila ict solutions bila ict solutions they are inspired by innovation Eh, a ha swi tivi ku vanhu va ti-inverter or vanhu va ti-converter or vanhu va ti-computer or i vanhu va wi-fi ntsena na mara loko u lava timhaka ta network hlanganise na vona wi-fi mm. eh, u na wi-fi ka wena ni nge vuli nchumu na swa ku va kha na mitsemiyo la tandula swa ni nge vuli nchumu ya hi maxavu a hi sungule mhaka yin'wana siku leri a nga biology edingi
Kambe yile a ku timhaka ta nguvu na timhaka ta majamaluku. A eish a yi research-angi. A wu research-angi?
Eish eish.
A yi kona nghozi leyi namuntlha. A hi namuntlha na ku va ku karhele Ni ko Mister. ni ko kun'wana swi swin'wanyana a ni a ni fane ni mi ni mi tisela swona na na guest liya ya special liya yi ta ta ka episode leyi taka. Okay.
so u karhate hi swona ngopfungopfu kahle ha hey no, a- a- a ndzi se wisa ku susela hi hi wa wena u ntlhanu. nwa yini he u busy no veka veka glass kun'wanyana loko nwe ka ti-highland tani swi tisi ku humele yini so yin'wana ka bila ict Se- se- se va hluta va hluta byala ka bi- ka- ka- ka- ka- ka bile se va hluta na byala a yi byala no no a Ina. mi swi twisisi loko u nwe leswi wi-fi yi khoma kahle u twisisa oho e eh. a ah, n'wana wa u prefera ku swi vitana hi leswi a swi lavisa swona ne mm.
fone maxaka kwalano maja malume mm. ri ta ri huma kwihi i munhu la dyaku mali ya malume munhu la dyaku mali i munhu wa a La dyaku dyaku mali ya mali ya malume. malume Okay. Eh, rona hi roxe na rona ri nga ku chavisa nyana loko u nga ri tivi vito leri Eh, ne Eh, mara u Muhaca nga dyaku mali ya ma- malume. mali ya malume so we u ri swi ri huma ka muhaca malume hi we a valala timhaka ta eh, ku ve swi huma ka xipedi swi nga te yini ya muhaca malume nsati wa malume muhaca wa malume Eh, muhaca se na hi malume, se vitana na maja malume maja. a ni hina hi lombise ngopfu a ni ma swi tivi A wu marhele ra hi vito lomba rero. A wu marhele ra hi vito lomba. Majamani. Hi yo twa munhu a vulavula swo karhi hi nga swi khomi kahle ivi hi swi vulavula the way hi nga swi twisisa swona. Ku fana na rito fenstere ne. Yeah. A hi u twa ingaku i vito lomba mara hi Xitsonga hi ri festere a ne. I festere. E.
I fesitere. Mara a hi Xitsonga i i vulavulelo ra masiku hinkwawo. Hi Xitsonga xilo lexi nga glass i jinele. Jinele. E i jinele. Swi ta swi huma hi ku swa jinele. I Xitsonga.
i Xitsonga xi lexi nga glass i jinele fenster i xibunu ivi vanhu hi mhaka ku vhela a va toloveli ku hanya mabunu minkarhi liya va ku fastere vo swi twisa sweswo va swi va swi vulavurisa sweswo ivi swi va vulavulelo ra masiku hinkwawo va nga ni challenge lava nga swi teki va nga swi tivi ku xilo lexi nga glass i jinele va nga challenge maybe. Hey, ni nge se kule Va nga vuya kumbexana. why namuntlha ni karhele yini ti-subscribers letintshwa eh hi le ka 805 vhiki leri hi salele hi 195 Hi tlhava xi xi xingulubyana. hi tlhaya xingulubyana hi nyika damani A dya a ri yexe. so hi khensa support ya n'wina hi khensa na ti-comments leti hi ti vonaku eh ha swi vona van'wani mi ri la hi sound a hi fault ya hina i timhaka to vuthekiniki lebyi hi nga na byona byi se fikelela ngopfu ka leswi hina na n'wina mi mi twa ku nga ri byi komile swi nga kumeka swi swi ri enerini. Hi ku komisa loko ku ri ku mi nga lava ku hi sponsor-a hi timhaka ta sound ni tshama ni kha ni vula ku na
u specify-a hi lava maxangu. Hi swona ni lavaka ku specify-a swona ku loko mi lavana na

A hi lavi mali mi nga ta ku hi dye mali ya n'wina. Hi xavele ni Loko yi ri equipment. kona mali mi nga yi tisa ni ta mi dyela yona. Loko yi ri kona mali mi nga hi nyika yona.
Ange yi ali vhele. A mali a yi kaliwi.
So yeah, hi khensa support ya n'wina, hi khensa na ti-comments and uh, suggestions. Eh yeah, swi komba ku ma hi landzela uh, swa mampela. And then hi khensa na ntombhi ya Mutsonga for invite leyi a hi nyike yona hi ti 16 16 June. 16 June a hi hi enjoy ngopfu kambe u nga yangi wena a ha ku fayari Eh, a ni swi tiva va ta ni vuyisela ni khensa valandzeri vo njhe hi mixo makaringi va nga rila lunghile muhlaka va nga rila control ni mi ririsa sweswo vanhu ta swin'wana va- va zava- ni ta mi zavala- zavalazani back ne Mm.

a a ri nga endli swona Ri tlhavisiha ri kun'wanyana. tlhavisiha siha se admin yi ku hayi eh eish ha swi twisisa mara ku na mavalavulelo man'wana Mm. a hi mavalavulelo ma masiku hinkwawo Haa a hi a hi a hi nkingha ntse- ntsena ntsena swi Ndzi ta vutisa na tshamisekile. ndzhaku ka tikhamera ku u- u lo yini kahlekahle? mani Yehe waluya u te yini? wihi wa tikhamera No, ni ri ta ku xana ndaka tikhamera kuho u te yini Mm, kumbe Hi ku, admin eish, ko kusuhani. s- swi swa kona eh, a swi a swi hlayini mina ni swi tivi ni twe admin yi ni hlamusela ku ku na hungu leri nga fika m- ene a ri nga a ri nga eyi ri a ri lendanga kahle a ri fikanga kahle ni la ku ni la ku lista vanhu lava va nga hi landzela for the previous weeks. Irvin Mathebula, the good, okay. the good health with appearance Bui. Um, Bui. Uh, la ku hlaya eman'wani mzansi world a ni swi tiku mani mzansi world uh, and then ku va na charity uh, ku va na saudi mbs a ni swi twisi ku va mani eh, makulukumba wa ni nga tirhisi mavito ya n'wina phela laha a ni swi twisi ku eh, ku humelela yini and then. Swa tikomba vanhu a va swi tsakelanga leswi va nga thyiwa swona. African tribe and then hina hina subscriber Munghana Lonene na yoho ya hi landzela the official page ya Munghana Lonene Swa laveka. ya hi landzela then Swa eh laveka. Rivuwani Innocent Ramatsekisa and then Nhlamulo Khosa Solly Mahlekete. Musa Selby Makhuvele new subscriber Rhulani Audrey Coastalite Themba Chauke a ni swi tivi ku Themba Chauke i wihi mara ku tsariwe ku Themba Chauke mara na na xinepe a xi vonaki kahle Cyril Norman so va hlayeni vanhu lava nga hi landzela.
xixin'wana ndzi vutisaka xona ne siku rin'wana na ta fa na ta cheka ti-subscriber eh, that list ya ti-subscribers ne mm. ni cheka ku ka vanhu lava nga na vona ka whatsapp va ngani lava nga subscribe ne wa twisisa na mina ivuta swi tiva ku yime kwihi
ta vhe tshika ku posta phela loko posta ka whatsapp u expecta some sort of Feedback nyana. Ne. Wa twisisa?
E.
Swi la hi cheka Swi lava ku nyana. landzula. U cheka ta Ne. wena hehe Bajani. O cheka ka wehe.
Wa post a ni tshama ni vo damu a na posti ne. Yee misava hinkwayo. Ni posta Jikelele.
Ku hava.
ni post- ni- ni posta leswiya swo mi nga pfumelanangiku. Ne.
Hayi leswi n'wa hi nga pfumelelana swi nga ya group. Mehe ku sukusela na ha ri ntsongo a creche, preschool, primary Swi swa mina hinkwaswo a no juma cause hinkwaswo a no juma ni ku hlometela a swa no hlometela wena ah, ni swi tivi ta hlometela ku hlometela yini yena vuhlobehlobe bya yini manje
hi maxava la ku hi hlatse mhaka yin'wana eh. For the previous I think two weeks Africa yi ve ka mepenyana hi timhaka ta ku ya a Russia va ya va ya endla ti-peace negotiations between Russia na Ukraine. na Ukraine and then timhaka ta BRICS and then President Ramaphosa yi vulavule swin'wana ka I think it was what a a ku ri United Nations or a ku ri yini Yeah, that something summit summit or nyana something. yin'wana a yi ri kona I think United Nations. Summit leyi ri kona and then yi valale timhaka to Africa kahle kahle hi tekiwa as we are beggars. Wena u vona nga ri ku humelela yini he because I think timhaka ta Brics ti le ku threateneni ka ka matiko the western countries. No a a a na a na vuntsindza bya swona ne mara leswi a nga swi vulavula Misa luya u vulavule ngopfu u reflect ngopfu ka nkarhi luwa wa Covid. Mm. Uh, there were certain parts of uh, the countries lava nga xava ti-vaccine and then when we had, we had to go and buy it hi mm. inala mm. a swi nga ha ri accessible because van'wani va xave hi hi vutalo leswa swo a wa ha hleketeleli matiko man'wanyana and and ku na ti-promises leti nga endliwa for certain monies leyi a ku fanele ti releasiwa for e matiko ma hina kwahala ti promises letiya u kuma ku a va ha ti endlangi mm. so in a way loko swi langutisa swicelo swo tala swi mm. kumeka hala ivi swi suka swi ya halaya hi vuya ta ta xaviseriwa in a long run loko u langutisa loko u kombela swilo ka vanhu valava mi pfunanaka hi ndlela yeleyo Va nga ku nyiki hi ndlela leyi a wu fanele va ku nyikisa swona. U, u, u fila ingaku yini? U xikomberi, Yeah. rather than ku va munhu loyi mi endlaku Businesses with. ncincano wa, wa mabindzu Mm. hi matiko. Wa swi twisisa? Mm. So, Misa luya loko a vulavula, a nga vulavuleli South Africa ntsena vhele. Mm. A vulavulela hina va Southern Africa. Southern Hinkwerhu. Africa. Yeah, wa twisisa? Ne. A, a ku ri leswo vanhu lava a va hi twi. A va In hi. short.

And I think na timhaka ta ta Brics ne ti le ku threateneni ka coz u swi twini ku ku na matiko mo hlaya lama se ma lava ku la ku joyina Brics. Yeah and ni vone na list yin'wanyana I'm not sure ku ri yi yi verified application va vulavula ku ma tiko ra so ri humese mali ya so and stuff like that And I wa swi tiva didn't even know ku ri swa apply-eliwa kambe ri na app tiko leri tin'wana. ri nga na oil ngopfu I South Arabia.
yes Mm. South Arabia ma la ku joyina kasi AU hi ku a yo yini hi yo AU na.
hikwako hi ko hala i nga ri ku na ku na ku na va lava ku nghena ka timhakaene wa swi twisisa loko nghena vo south arabia phela petirolo a va ri it's amount to nothing that side u nga xava petirolo hi one rand

ta petrol ti value added services leti nga kona a ni tivi ku ti value added services or va swi vitana yini i think Leswo- also mhaku a hi na a hi na vuxaka na vona cause a ni wa swi- wa swi vona ku ri ku ku na leswi hi tirhisanaka swin'we ka swona ya ene eh, petrol hi kuma directly ka vona than ku hi kuma kolomu hi kuma ku a ni swi tivi ku hi kuma ku petrol south africa kumbe mi nga hi koreketa n'wi mi tiva ku timhaka ta petrol mara ni swi tivi ku petrol hi kuma ku south yi africa kuma ku muzanzi manje hi kuma tigaraji

le ku beni vayingiseli va langutise mm. no and phela a hi lero hina loko hi tshamela hi tiva swilo hinkwaswo that's one thing that maybe people don't so, understand so, so, a hi tivi swilo hinkwaswo hi mm. so ka ka ka lodge uh, cluster dot organize it's an organization dot org ne yi ri south mm. africa has no crude oil reserves of its own mm. and, and about 64% of its fuel mm. uh, production stocks are dependent on the crude oil requirements that are met by the imports from the Middle East. So hayi kuma Middle East direct. Eh, swi tikomba sa swi tikomba tani tani hi ku hi ku ya hi leswi va nga swi tsala laha. Ne? Mm.
So ka list liya ku na Nigeria ku na Saudi Arabia. eh, ku na i think a na swi tiku na mara ma tele i think va te list yo ringana vo ma 29 wa matiko lama lava ku joyina brics mhm. and u swi twisa ku loko phela brics i threat ya ya ya ya i neto it's opposite mm. So ya ku ta va na ku na njhekanjhekisano. I think na na na war leyi nga kona a a Russia na Ukraine i timhaka ta NATO na na na na timhaka ta BRICS. Na. Ya coz Ukraine yi na some there's something that's there. No loko ni ku langutisani mhani kha ni ku yingiselini hayi ku ni ni ri wa hemba ni vona u nga ri se wa. U ni twa kahle musi u na that phone? U ni twa kahle se u na that phone? Na ku twa se ni ku yingisela. No swi tolovela. Hey. Ya u vo yi pfule ndleve yin'we yi kota ku twa maxava maxava ni n'wi. Ne a maxava hi n'wi twe kula. Mara u right. So I think timhaka to na va ri mhani Ukraine ku na something I think it's nuclear. Plants leti nga koho a a Ukraine and Russia yi ti lava, NATO ya ti lava and then it's Ukraine it's not a yi swi lavi ku but it's not make sure leswi ko va mahungu ndlela lama ko va mahungu ndlela gas line man come on man what you say kasi nuclear okay. nuclear eh, eh, eh, out of that bricks a ku ri na i think a discussion va ku na ku vulavula between vona ku va la ta endla hi common currency. E, ni swi twini ku la ku va na common currency ya Brics ene na So. President Ramaphosa ku na leswi nga swi vula hi ku don't worry about the financial what what the Brics currency we are still talking about it in the Brics Mm, cause there's, currency.
there's a debate around it so Cause today- a ni a ni va ri yini export na ti imports.

mm. ku ri fana ku ri so mm. mi na ni u s mm. I, I, I own the dollar mm. n'wina mi lava ku trade mm. mina ni wo dya ntsena yeah so i middleman eh se wala ku khata the middleman yeah. ba dealer straight yes hi leswi nga swi laveki da swa ile u ndla mjeke njekisani yo mi hola va xin'we yeah but uh, i think uh, yin'wana yaleyo leyo valaloko ya BRICS BRICS currency mm, eh, leswi i think loko yo pasa phela eh

Hi la ku secha a ni mhani swi mhani swi tive. Wa swi tiva ye that's how.
Ye wa swi tiva yini vito ra yena. Wa hemba u ta n'wi twa loko se hi sungula ku nghene khalanga kwala. A ri busy a ku he he he he n'wina mi zondha khalanga hina khalanga a hi zondhi. Ni qambhi ni ta hakela.
So President Mayengani yi na party leyintshwa yi vitaniwaku va ri yini na? Xavanix? Eh, Yini? Wa yi kuma?
Mani ta yi A ndzi yi kuma ku kumi. hatlisa. Political Maxava a party. nga kona namuntlha. Ni koho eNew- AADP, I i DP yi vula ku yini? Action Alliance Development a Party. twa nga ku la ta ku ACDP. Yi ena me a ni a ni lava ku ri ya kwalaho ka ACDP bene. Yeah, so yi pfule party eh yi humese na press release I think hi ti 19 ta June. Mm.

Yi tshika ka EFF. Yi rhambiwa, hi twa nga yo rhambiwa le ka ANC. Yi fika yi byeriwa ku ri se yi membara. Okay. A hi leswi yo yi nga swi joyina yi ku se ni joyina ANC. Yo fika yi byeriwa ku yi membara. Yi ra u nga ta swi kala hi mhaka ku a ku ri xirhambo. Okay.
Yo tshama yi yingisela hinkwaswo muthetho wa koho kanjhani. kambe mm. biya yi swi vona ku mm yi lahlekile a swi ri swa rini leswi a swi fikeleli swa yini swa ku yi rhambiwe rini after loko yi tshike eff after loko yi tshike eff yes um tlakula nyama u yisa nya henhla nyana e loko yi tshike eff okay se u right mm. loko se yi tshike eff ivi se yi rhambiwa ka swilo swa yi rhambiwa ka swilo swa anc kasi vo yi tlhome nhloko mm. se then yi vona mm. a ku na tlhomiwa hi nhloko ndhawini swi kona sweswo swi kona a swi kona swi sweswo wa tiva ku ya ri right leyi loko ku ri yena a ri tswatsa ri taniya eh. a nga endli nchumu hi swona ne hayi a hi a hi hleleni kahle mara a hi vulavuli ngopfu hi swona a hi vulavuleni hi phata hi fika swi ta ti hlamula hi swoxe ne no mi loko va ni vo vitana va fika va ni tlhoma phatini eh. wa ta inci xi nga wa ta xi nga ta inci xi nga ta inci xi nga ta ni tla ni tshika mm. loko ri a ni twanga leswi loko ni tlhomiwa ni ya ku dyeleni loko ni nga dyeli ne eh, no famba mara me ni mana maxava a wu tlhomiwi phatini we loko u rhambiwa wa tivutisa ku ni rhambeliwa yini eh. ivi u decide ku lava ku Amukela xirhambo lexi u rhamberiwaka xona or u nga u nga u nga amukeli xirhambo lexi u rhamberiwaka xona na. Sweswo ni ku a mi ni twisisanga. U vula u ri yini?
Na swi twa sweswo ku munhu nkulu e a nga khomiwi swi ku yini swi ku yini leswi mi vekisaka swona. Swa endleka loko va yi rhamba na yi twa ngo ri va swi ta ku ni huma hala. Se ni ya ku dyeleni na mina. I vandla ri kulukumba.
Se va fika va yi veka le ku e se va yi vekela le sayitini se leswi va ku no murhanga phanda a nga ha rhangangi se yi vekiwe le ncileni ka suka la maphepha okay macalbot lasani ma swi ta ka ehlweni so u vula ku mina la ku vutisa against khalanga kumbe ni nga ta yi vhotela next year question ta twala ku against yona ku bona yona wa n'wi u sungurile wa n'wi twa maxava wa n'wi u sungurile a yo farantiwa na hi ku hi ku vona hi ku vona timhaka to yina seketeri ka timhaka ta entertainment and this is a political It's a political yeah, question.
So last, no? oh, political?
It's a political question. Don't yeah. This. It was
yeah, so, so now, loko yi langutisini va nga va kwala va nga yi tshamela va ku muyisa lona va landzeli mm. loko mara yo u ta va kona phatini mm. swi endla hi nga twanani cause mi sala ta ku va landzeli va mina phela u lava ku rhangela mm. se va ku okay a hi n'wi veka mm. hi ta n'wi byaletela swintlhontlho ku tela leswi endla leswi swi ku yini swi ku yini ma swi twisisa okay i se na mina swi hleketalela ku a yona ntsena mm. ta swana laha loko va ku mi ta hakelisa ku yini i swilo leswi yi nga a yi swi hleketa hi xinkarhanyana ni ta hakela ni nqambi wa swi twisisa hi laha na ku vutisa ku phela phela timhaka ta vuqambi na timhaka ta politiki it's two different eh, swi swimbirhi swo hambana politiki mm. deals with personal and it's very it's a sensitive thing entertainment is just entertainment to entertain wa switwa na vito entertainment ho entertainer mara political it's very personal and and loko hi la i timhaka ta social hi dila hi different kinds of people and needs and all these things ka timhaka ta ta entertainment you only dealing with one need

Ya swona e swi chasa nyana ku swi vulavula hi ku u ta yi susa namuntlha mundzuku se u va ka beef u tekeriwa hi mhani u dyeriwa cup shit wa swi vona e but yona mara loko yi langutisini ku nga va ku ti-likes ta refula boy cause na yena na phato le Mozambique kumbe va hlangane kun'wana cause va tshama va kha va ta va refula boy haleni mara mi loko ni swi langutisini va koho lava nga le ku phuxeni ka agenda i murhangaphandle
mm. mina ni against an against eh, ku va eh, president leyi pfule party i ku hlela it's analytics ku ku analyze mm. situation ku situation yi yimise kwini because timhaka ta politiki la tikweni leri ti yimise swin'wanyani Ene loko ho lava ku swi langutisa na vanhu vo tala a ve za va swi twisisa ku va fanele va vhote yini next year because there are so many eh, va ri yini eh, ku tshembisana na ka swilo swin'wana swi nga humeleli Ve ri, I promise you to promise you wa swi promises. twisisa
Yeah. se wa swona swi tele ngopfu swilo leswi vanhu va nge loko Wa za u swi tiva u ta vhota la yini? a ndzi se swi tiva ni nge ku- ni nge ku hembeli A ni la ta ku hembela ni swi tiva. Ni swi tiva kahle ngopfu. Okay.
Mhandzi a ni swi tiva because na ha hlela timhaka leti nga le ku humeleleni ta timhaka ta politiki. So, na swi tiva up until ni fika ni yima laha ka ballot paper ni va ni ri one.
And swi endla vanhu vo tala sweswo. Mm. Na swi tiva mina ku ni ya vhotela yini. Mara loko se ni fika ka ballot paper, lowu nga smileanga kahle la fotweni hi rivala a so So loko timhaka ta u nga ri na- politiki- loko u nga ta- u nga tanga xangani gang u ta ta xutiwa tifosi to javete na swi ta ngopfu hi swona so timhaka ta politiki la misaveni ka a- south africa hi yime hi minenge a hi mange minenge ve hi yime yini hi nenge wun'we Tlotlotlho. hi me ntlhotlhotlho i timhaka to ku na swilo swo tala ngopfu leswi nge le ku humeleleni wa swi vona ku sweswi hi le ku feriweni mhaka ta ti-pothole education yi yime hi nenge wun'we na yona there is a lot of things that are unresolved
load shedding van'wana va ku it's a political thing van'wana va ku no it's real van'wana va ku no it's been happening ever since Nkarhi wa apartheid vanhu a va nga maintain swilo for how many years wa ni twisisa nyana so swi tele ngopfu switori leswi katsekanyaka timhaka ta politiki ene a ni vuli khalanga is not qualified i don't know him that well ene ni tiva va ri na degree ya arts

va xa va va Hi ringana siye nga- hi ze yi nga yaka.
no eh, eh, Ju- Ju- Ju- vulavurisani Juju na Wulin EFF. u te ve le vulavula- Allegedly. ya ve le wa wu confirmini ku ri ve le ku vulavuleni Vulavurisani. na Juju u confirmini ku ri ve le ku A ni vulavuli xi nga vulavurisani xi so tirhi.
obviously Juju u le ku recruiteni Vanitwa mfana. Ne? ya wa recruita obviously and a hi ku recruita leswi so wu lava that that eh, that background ma nga na yona ya ya yo rhangela ti ANC and it can be good because if you can know Ku ri e, e, e, vanhu vo tala vhela va, va nga, va nga ka tipolitiki va khale Ne. va pfuna pfunile swinene ku endla Ne. hi ku, hi ku, hi ku, hi ku, hi ku fumba e, vandla leriya. Ne. U lava, u lava swona leswi a swi vulaka loyi, na swihundla, ni wa swi tiva ku munhu wa swihundla, xi mi kuma la mi ngo i, xi ku hi, mi ku i hinkwexeta xi ku ni mi khome hi va yisa la. So, so wa swi vona ku hi leswi ni vulavulaka hi swa ku politiki it's a very sensitive issue. It is. Loko se hi la ku ta ka timhaka ta politics wa mampela, politika a yi fani na entertainment. And loko ku ri ku va phuxiwa timhaka to i int-, leswi va nga hlamurisa swo vo va ku ni qambe ni ta hakela. Eya va ta hakela. Entertainment na politic it's two different things. Va ta hakela, va ke na mall va ta hakela. Hey chief, mina a ni ngheni kwala molweni ka wena kwalano. And then speaking of another khalanga, yi voni intangu ya khalanga? Eh, hey, yi le ku yi le ku drone ka vanhu yi le ku ndleni ka swilo swin'wana yimisa yimisa tiko na yo yi na two yi na two sides of things ey mara kaza nga ya yimisa vanhu va matsonga kahle kahle eh, yi le ku caceleni tindlela ta hina ne no
khalanga the shoe not khalanga the president i mean, I mean like sweswi a ni jambi ka luya ku na eh ku na vanhu lava ngo va nge mbali khalanga Ntango. Xihoxo ku ri yini? Hi mhaka ya ku yena i wa ka i wa ka Chauke.
Oh, swi nga ku hlaya makhwela ngo se Chauke. U vula ku la nga yi xaveki. Yeah, la nga yi xavi ku ri yena nge a nge a nge yi mbali hi mhaka yena wa ka Chauke. No ni vulela for ti comments leti mina ni nga ti vona to tala. Ku mina ni nge xavi ni wa ka Khoza, mina ni nge xavi ni wa ka swimanimani. Mara hi busy hi xava mavito ma vanhu hi tlhe hi mbala. Bota sweswo swi fana na yini Louis leswi nga Vuitton i mani? vito ra munhu phela. Wa yi tsundzuka Gucci.
wa yi tsundzuka e e bot ali moyana Eya. yi vuleni yi ku machangana loko hi nga tshiki leswi Vatsonga loko hi nga tshiki leswi a hi nge yi kuli Ne. i swini swi swa swa mara swo ni nge Ah, mbali swi- tekela swi ka twala manana titenge. u ka u mbala Louis Vuitton

Swi ta na, va ri yini? Va ri yini? I lunya. I lunya.
Ya, swi na lunya xikarhi. U na lunya.
Wa twisisa? Loko eh, vo vona vo lunya.
Vo vona vona u na mbilu ya lunya. Loko vo vona vo vona loyi. Loko vona loyi siku rin'wanyana mm. a endla sweswi swin'wanyana. Eh? Mm. That's why kuma ku vayisa vo tala sweswi le a ku vutisa question yin'wana ku why mi nga tirhisi mavito ma n'wina mm. lava ku va hlayahlaya la. Yeah.
Somehow somehow loko wo ti kuma u tsarini lahaya ku Jonathan Baloyi that's where you gonna see your enemies and your friends divided ne, to ne. each other when you do something big mara loko swi ta hi vito rin'wanyana ne yeah. ra ra ra fancy nyana yeah. ra classic nyana yeah. ra classy mm. not even knowing ku ri hi wena mani what is this yeah. what are the stage name mm. it's okay.

tima xixexo
i rap na yoho mm, ha xi blind xi blind ku na misa loyi la ta n'wi tisa namuntlha um young ost ule ule ku na ku na swin'wana swa marepa hala a seventeen hala se
a seventeen na ku twa kona u ye ku
hlaleleni kwalaya hi le maxaka

ene swa yi vulavulela loko humbi hi fika hi nghena so fika hi nghena hi fika hi tshama so mm. hi xava yini the big boys are here mm. van'wana va xava timbirhi eh. kota tixava tihenesi are here eh, loko se ku nghena van'wana va xa tindano the mm. directors are in the place se mi ta phikizana phikizana ku va mna a ni ku tiyi 17 no twa hayi kona ku kana kana ndi ya ku clean Ne? a ku- ya Mm. Eh, ka dzumbeka swinene kula ya dzumba Eh, ba ba ba Eh. music leyi va pfa va ba xitsonga nyana maybe Ne? ndlela kanjhani uze u nga jika dejuta ku pfurini phela dejuta lifestyle Ayi, gardens se- saseza we a hi se Ah, ah, Mini Tanzania, yini? nge- Nxavi nge- na swakudya swa kona eyi a ku blanda Mm. Eish, he ndoda. yi le kwihi sweswi yi le aduxbury na lanewood road a ku vole nga na vasi- nga na varsity bakery a a hatfield u lo famba hi lanewood ya ku na xitarata lexi yaku a brooklyn sure laha ku nga ku nga na ku na ku na engine Sure. So continue straight ku na tixopoxopo tin'wana a ku ri na bar yin'wana a ni tivi ku swa rhuketela Fok Of Bar a ku ri na Fok Of Bar. Fok Of Bar. Fok Of Bar a ni tirhi a I think ya ha ri kona loko u tlula kona a Tech IT ka Talk IT You're talking to the wrong guy man. Yeah kun'wana Fok Of kwala Bar mm a swi a Talk rhuketeli.
IT so la ku ri Talk IT hi le the Jutalifestyle ka the u saseke ku penga.

Then I think few weeks back a ku ri na vo a na ha swi tsundzuki mara youngstana a ri te a ri kona maswito ya maswito n'wina mi vulavula ku biha khalanga loko hi mi a yi vulavuli ku biwa hi munhu a hi vulavuli ku biha hi wu vutisa ku exeni ku yi tela tivhoti kumbe yi tela ku yi entertaina na Yi ta tshama la exitulu xa yona yi ta ta yi tshama tata Yi mi byela timhaka. swi nge yi tsana yi ta yi vitana yi ta yi hlamusela kahle nge se se yi va president ya tiko

wahemba yi ri ha tshika tiro yi ta phaka wahemba ka ha tshika yena la ka xaka ni geye ta phaka ah. timali vona vana va nga
no hemba a ku ri swilo leswi swilo leswi a ku ri fake news ne hi kasi ya tiri oh liya ya liya tiri fifty a ku ri fake news swi ze swi lava ku endla ingaku swo trenda nyana vanhu heyi heyi a ku ri fake news eh oh imagine so ya ka tiri fifty ya ka thousand

a ta ti vitana ti-one k Eh, phela a a yi ri mhaka yikulukumba nyana ne Ne. Mm. cause yi yi jikajikinyana ka social network until um, eh, government za yi hey wena posta na u munhu yona wa twitter a ku humelela na hi twitter two, two days ago Hayi, ti tu- threads or something a va introduce something new no no no i I didn't see it eish a ni Ne. a ni ri off nyana hi ndlela yin'wanyana Oh, a ri busy ni vone kha ku yi trenda blind na na ndosi xi nghena xi no the only thing i know valawula i swi ku swin'wana i ku i know ku ri eh, elon musk ne Mm. u suwa the law firm leyi a yi n'wi pfuna i think a yi n'wi pfuna hi process liya va n'wi suwa cause ingaku va n'wi charge ku na ku na 90 million dollars yi nga Ah. chargiwa or something Uh-huh. ka that process swin'wanyana swo fambelana sweswo Mm. ni swi vonini mara a ni swi hlayahlayangi hi vuenti and then u swi twini ku va lava ku introduce-a ka Twitter u fane u na cap yo sikwini u a ni swi tivi ku u vona ti u scroll-a kangani or u comment-a kangani. Isn't it the same thing leswi va swi endlaka I think a China hi TikTok ya le China? I think so. You, you, you are capped.
A wu voni swin'wana na swin'wanyani, Yeah. a wu voni up until yini yini. U Yeah. fanele Dubai, you know a Dubai you can't watch porn. Ya hinkwato Hey. ti bloketeriwini hinkwato. So

content for how long i think Ntwemisa n'wana i think valala ko sweswi a- a ni tshembi ku swi ta swi ta pasa hi mhaka yini na Mm. munhu u endla leswi a swi lavaka hi nkarhi wa Ne. yena and all that ni lo vona ingaku va va va va encourage so leswo encourage ku ri Mm. u reduce- u reduce screen time xa wena Mm. so wa swi kota ku u seta ku ri eh screen time xa mina 30 minutes mara in a ngathi day. xi extenda mos yes ko va ko va encouragement because at the end of the day ne that's how they make money remember mm. loko u tshama u ri online that's how they make billions and billions mm. so u nga u nga tlhela u ta na plan ya ku hunguta mali u yi endlaka ah, it doesn't make sense so mara mara na me loko ri a swi ri true ku va kepa i think mm. after reducana lavo vulavula va nga heti keyboard warriors lava vulavula nga swi tiku u vulavula hi fana la a nga dlokodla eh, admin ya xangani gang a ni swi tikumani a nga huma ka xona huma ka xona nkarhi wa swi ta ku humelela yini so i think a swi ta reducer na timhaka teto tanihi phela van'wana cause se swo phela remember remember wa ta ku swi khumba yini mm. swi ya swi ya khumba freedom of speech hey hayi loko se hi fika kwalano ya ya leha na twisisa mhango freedom of speech phela hina hi Yi le ka Bill of hi Rights, exercise lawa. hi ex na swi tiva ka So- hi exercise hi nga ri na responsibility sometimes loko u langusa na timhaka ta vo ta vo phela leswi nga za swi lead swi swo tala leswi leadaku vanhu va hetele va luza va luzekeriwa hi ti-career ku ri false accusation swi ta kha swi huma ka mostly Twitter or social media ni nga ku nyika example hi Tolesmore phela yize yize u lahlekele hi career career mhaka the me too thread leyi ri kona ka Twitter na social media ku na mina swi ni humelelini na mina swi ni humelelini So wa swi twisisa ku van'wani va exercise va exercise freedom of speech beyond freedom of speech. Hi mhaka ku va vulavula swilo leswi va nga swi tiviku. Yeah. Ivi u onhera munhu u kha u nga swi tivi and then mundzuku loko se swi vi so u ku ha no ha no vulavula njhe. Wa ni twisisa? Njhe? Eya.
U Va ri kona njhe la misaveni leyi? Ha he ndoda va te nguva njhe. He maxava a ku ri siku ro leha hi hi nga vulavula za rixa. Ne. Next week. E, Papa Penite hi nga ta ndlwini ya yona ni swi tivi ku ta rini ka yona. Kwihi?
E, Limpopo or lomu? I think Limpopo.
Oh. A ni swi tisi ku Limpopo or hala. Ah, mara mi rivala swilo swa Yohani n'wina. E. Mi swi tivi Both Majuli yi humesile. Ni komba u che- u cheka laha before u valala hi Both Majuli yi humesile. Yi humese album. Al- eh, Risimu rin'wana yi hisa Sathana.

Ah, Go make video whether- to whether Radiant. a few Bago- bago- moments later.
ayi n'wina mi nga byela mfundhisi kumbe se mi mi byela na yi ku nga vula la hinkwaswo laha mi nga swi kumbi yi rini laha ka bodlela na n'wana vitale mara va ta ku yini ne i think vanhu hinkwavo lava nga hi approacha diamond va la ta n'wi tirhisa as a product mm. ne mm. or as a, uh, ni ta swi vula njhani or as a social business. media influencer yeah, in a way for anything for business ne mm, mm. in the inter entertainment industry mm. a ku ri a va tisayiti for ku feyila mm. cause wa vomisa luya ne mm. swi swa heswo va naturally uh, arising like swi spontaneous a swi leswi swo u ta fika u n'wi veka a mayikini a a a a a endla endla leswi a a lava- endla leswi swi swi u nga swi lavaka wena. expectiwa Mm. in the industry Ay, yona ya- ro sungula ro sungula a te ku hi a ya endliwa comedian he's not a comedian ya stand up that guy ne no no no no that's why u kuma ku ti-video ta yena leti u kuma ku va nge le ku n'wi- va nge a swi vona ku ve le ku n'wi recordeni A ti- He will a- repeat, repeat the same thing leswi a nga swi vulavula three years back Ne. ma ni vona mos Wavona? Oh, yeah. it almost become his signature words mara signature word ya yena ku ri i yena a ya kwihi Eh. Wavona? Mm. se leswaku ma ni vona mos u va heleriwi ndhawu mani loko Ne. n'wi kahle Eh, Wa twisisa? se- Ne. mara hi vu yena ku tshama na loko u tshama na yena u n'wi rhikhoda ku fana na na na ngwenya yin'wana leyi loko u tshama na yona u yi Eh, rhikhoda mizalo mani please ku hayi loko se a fanele a fika lane a cinca Ceyini. no wa ta ku ku ba yini mi nga ku byela ntiyiso nga ku byela ntiyiso si so Eh, one ku na swi- ku na swin'wana loko hi swi vulavula hi nga ri ka ka camera a ni ni vulavula xin'wana na xin'wana mara laha ku na valandzeli kanjhani mi kuma Hayi, vula marito tata. man'wana Wena- kumbe swin'wana kanjhani i wish bisa loyi ne a mi n'wi tiva personally Ah, that's Jay. ku na video yin'wana la yi tlanga hi ku yi twa kunene ne loko
va tsundzuka loko hi fika loko loko timhaka ta load shedding eh, dr hlongwane ri la na na na na boot prayer records be va yisa lava va nga ha la ku famba hi hi mhaka misa loyi Mm, va tlele va n'wi lorha ni swi twile
va tlhela lu rhela njhani leswi u dlandanga ro lunghini sweswi no eh?
no no ni twa timhaka ya wena so
i'm sure u va u va u va u va ngopfu mudini loko u vona maxaka eh eh u ku kasi ya maxaka ah, na loko a twa ti-highlander swi nge laveki swi a swi laveki nakatsongo swi nge laveki
oh swi mi dya hi hi vaxava a loko a yi kuma a vhete ni pfala hi ah, ya ya ni tumbelela u ta yi kuma sweswi ya ni tumbelela ni pfala eh next week nte ah next week ta swi vona kasi eh?
balava hi ta lipompo papa pheni hmm.

se ni yi nyika na location mara ya u te yi ta la tshama kona because eh, u kumeka masayiti ma le kaya so i think loko u ndla trip ya yi one hi ku papa pheni
khabara
loko swi katsa loko swi ta hi ku hi sungula ya hala na hi ya hala loko ku lo sungula ya hala ya hala hi ta hundza hi le bambeni hi ta byela timhaka ta yena leswi nga abambeni ku na bot majuli ka
u yi vonile u ya yi vhakelini sweswi A Chuku mi famba kahle ma khensela mi nga hi tisela. A ku mara mi ma ni tivana Chuku. Hayi a hi nga lavi swo tivana. Sweswi hi nga nyika na swo swi kahle. Se laha u fanele u ya u ri ready. Hi va ku ri U fanele u tiva xitori xa wena. Until lezi a hi hlangana nakambe sweswo